Adishas a totis e plavenguts per ua nauèra vidèo. Auèi la question du dieu qu'ei la seguenta. Dins un nombre perqué i a la chifra de las detzenas e le nombre de detzenas? Qu'ei ua hèra bona question que cau saber que dins un nombre La chifra de las dezenas que correspond a sonque ua chifra e le nombre qu'ei la quantitat totala de dezenas. Doncas n'ei pas la madeisha causa. Que m'expliqui un pauc mai en detalh dambe aqueste exemple, qui ei de 142. Coma de costuma, quand soi pas totaument a l'aise dambe ua nocion que vau utilizar, le tablèu de numeracion. Que vau plaçar le mèn nombre, doncas 142, un 1 dins las centenas, un 4 dins las detzenas e un 2 dins las unitats. Alavetz, que cau saber que la chifra que correspond tot simplament a, un, a la chifra que i a dins la colona. Per exemple, la chifra de las detzenas qu'ei. Aqueste quate. Dins 142 que i a quate a la chifra de las detzènas. Que't demandi quina ei la chifra de las unitats per exemple, que sabes respóner? Si as dit dus, qu'as rason. E enfin aqueste u que correspond. A las unitats, a las centenas, exactament, que vam passar d'ara a un nombre, que vam tornar trabalhar damb es 142 e que vam començar damb las detzènas. Le nombre de detzènas dins 142, e ben, que vos vau balhar ua astúcia, que nos cau entornejar la chifra de las detzènas e Soslinhar totas las chifras que i a a esquèrra e que balha 14. Perqué 14? E be que t'expliqui aquiu. En hèit le nombre de detzènas qu'ei le la quantitat de barres de dètz que nos cau. Doncas damb be detzènas que pòdi arribar a 140, La detzen ò d'après que serà 150. Alavetz quant me cau per arribar a 140 ò que me cau efectivament 14 còp 10. 14 detzenas. Anem, que contunham dambe las unitats. Que't brembas de la tecnica? Que't dechihe? Qu'as rason, en tot cas, si as imprumé entornejat lei dus dins la columna de las unitats e après soslinhat totas las chifras a esquèrra, aquiu lei un de las centenas, lei quate de las detzenas e tanben lei dus. Efectivament, per arribar a 142 damb ei pichòts cubes de u que'm cau 142 unitats. 142 unitats. Enfin que vam acabar damb e òp! las centenas, tostemps parier que vau entornejar la chifra de la centena, soslinhar çò que i a a esquèrra, mès malurosament n'i a pas arré, doncas aquiu, quand os cau de centenas per arribar a cent, sonque ua. Aqueste exemple que nos mòstra en hèit que Aquiu le nombre de de centenòs e la chifra de las centenòs que son las madèishas, qu'ei tanben possible. Chifra e nombre a tu de trobar. L'exemple de 3782. Anem quibam que te demandi de cercar las, le nombre, la chifra e le nombre de las centenas. Que començam per la chifra, qu'ei dins la colona de las centenas, e le nombre de centenas d'aqueste nombre, que soslinhi ce que i a a esquèrra, e que'm balha 37 còps 100, que hè 3700. Lo centeno de mai que balho 3.800, doncas qu'ei tròp n'ei pas le bon o la bona quantitat. Un darrer pichòt exercici damb las detzènos aqueste còp. Las detzènos que'm cau entornejar la chifra de las detzènos qui ei un 8 aquiu e après que bau soslinhar tot çò que i a abans, çò qu'em balho 378

Le nombre de datzenas que correspond a mantuas chifras, o sonque ua, pr'amor siá per exemple 40 o 2, le nombre de datzenas que serà 4, mès que pòt tanben èster 100, 200, 432, ne sabi pas que, de datzenas. Mai le nombre es grand, mai i aurà de nombre dins sa, de nombre de detzenas. Enfin, que i a ua astucio que permet de trobar aisidament le nombre de detzenas, e aquesta astucio que cau entornejar la chifra de la detzena e solinhar tot simplement tot çò que i a a esquèrra d'aquesta chifra. Qu'ei tot per auei, que vos soueti ua bona fin de dia e alèu!